na so the man come run come go mistakenly take jump enter for inside one canal wey make the man come collapse and later dem come rush the man take go hospital and na for there na im mr bidemi take hospitalize but the lagos state tok-tok person of ikoloba police wey be benjamin hunde don come out to come tok um, say ikoloba police don go visit the place wey the gbege take happen as dem come dey ask one man wey be say na im eye na im see the way wey the thing take happen wey oyibo dey call eye witness na im di man come dey tok say around dat kain 10am in di morning on wednesday october 16 2024 say mr bidemi wey be say e enta one okada and di okada come follow one way for around dat gowon estate road na so di okada come say call about police come sharparly come turn back e come dey run o while mr bidemi come jump comot for inside okada na so im come dey run on im own come go mistakenly go jump enta inside canal and nobody pursue am e call about police no pursue am dem no beat am dem no do am anything.

wọ́n ti pa ọmọ ọlọ́mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá lágolo. The former Big Brother Naija housemate wey im name is Saga don come post this picture of small amala and ewedu wey dey serve am for inside one party wey im go as im come write on top social media after im post this picture say dem serve am this mini amala for one wedding wey be say im go come write it. say t-pain you do this one but no be my mouth you want to hear who dem dey call t-pain for inside nigeria. di former senate president wey be bukola saraki don come dey celebrate im daughter wey be dr teniola afta winning graduate as medical doctor come collect her certificate. di former militant oga wey be asari dokubo don come reply di army general wey call am wit im boys terrorists as im come dey tok say im no see anytin wey be say im wit im boys dey do wey bad o. say because im with im boys dem na dey dey secure innocent nigerians dem to make sure say bandits no dey fit dey kidnap dem and dem dey fit dey go their market and their workplace freely as im come dey tok say make nigerian army make dem torchlight dat army general if dem really want make nigeria move forward. or engaging bandits so that people can be alive and go to their farm and he call us terrorists. You singled me out and called me terrorist. Nigerians are listening. These rogue officers must be investigated and eliminated from our military if Nigeria is to move forward. This Nigerian lady don come dey thank God o as she come out to come talk o say na her first pikin wey be say she don born o after wey she don wait for twenty-eight years as she come dey talk say she don pray she don wait and she don hope on top god but na god don come finally come answer her prayer. di kwara state ekoloba police command don come tok say dis three ekoloba police officers wey dia name be mr abiodun kayode james emmanuel oni philip say dem don pursue dem comot for inside ekoloba police work say because dem go kpai one student of kwara state polytechnic for inside ilorin 18th 2024 as police come tok say dem shoot di student during wey be say dem dey do an ugly protest because of di high price of fuel for inside ilorin na im dem shoot am take kpufuma on september 4 2024. dis nigerian lady don come dey complain e say one of her neighbour don sell all im house properties dem because of di economic hardship wey dey happen for inside nigeria as di man sell im chairs foam gas and oda

Hmm. Oh, wow. The situation of this country, eh, they make people they do anyhow. Oh. E dey make people they sell their property. Oh. The Lagos State Building Control Agency don come pursue everybody wey dey live for inside this building wey don scatter finish say because they want to make people dey safe o oh, and they no want make anybody stay for inside this kind house o. Oh. make the house no go collapse more or dem no go kpai and na this story building wey be say the building don scatter finish and the building dey around that gbagada area of lagos state and on top x handle na lagos state government come out come yarn this talk on friday wey be october 18 2024. This nigerian man wey im name be ovodere stephen aka otele don come ready to marry two women dem the same day for inside isoko south local government area of delta state upon say the hard economy wey dey happen for inside nigeria wey be say some people dey even dey fear to get girlfriend or even to marry one wife but im get the mind to wan marry two women. after eleven weeks wey dss arrest the endsars protester wey im name be engineer khalid aminu come lock am up for inside their cell finally the federal high court wey dey for inside kaduna don come dissolve the case o say because the case no get any stand at all as court come even throway the case engineer khalid come come out come share the picture during wey be say dss arrest am and after eleven weeks wey be say e don stay for inside their cell. The Lagos state government don come dey scatter these buildings dem wey dey talk say dey block drainage and canal along that system one drainage channel for inside Arowojobe estate as dem talk o say these buildings dem dey make water no dey fit dey flow for those areas well well as dem come use bulldozer go scatter the buildings dem down. The Bauchi State Economic Police Command don arrest two secondary school students wey their name be Hamza Sadiq and Aremu Amudu wey dey be 15 years old, the two of them as they come talk. say why they arrest them? say they arrest them because of robbery and they go rob one phone shop wey dey for inside wuntu market for bauchi state na they go tifitalize some phones for there on friday october 18 2024 na ikoloba police come out come yarn dis tok di national mosque wey dey for inside abuja don appoint professor ilyas usman wey be imam professor usman na im be di first professor of Arabic for Igbo land, and I be the first Igbo man to head the Abuja National Mosque as a Muslim. Yes, na Bishop News O'Clock. My name na Nehi. Make una enjoy your day.